Pan o'n i'n tyfu lan ac yn uh, mwynhau darllen, un o'r pethau o'n i'n breuddwydio bwyty oedd un diwrnod fydden ni'n medru cwrdd ag awdur. A dwi wedi bod yn digon ffodus i gwrdd â lot fawr o awduron yn ystod uh, y mywyd, ond mae'n rhoi pleser arbennig i holi un o awduron mwyaf addawol Cymru sydd hefyd yn digwydd bod yn ferch i mi. Felly, onwy, rhaid tanlinellu pwy mor falch mae dy dad bod ti wedi uh, sgynnu'r llyfr yma. Um, esbonio ni y bwyty'r diwrnod le gestu'r syniad, achos dwi'n cofio bod gyda ti ar y diwrnod hwnnw. Eith ni gwylio adar yn Parc Biwt a oedd ni'n cerdded a nes ti gofyn i fi os oedd hynny'n fodlon ysgrifennu paragraff am un o dy lyfrau a dwedais i siŵr ond byddai'n cael unrhyw credyd fel joc a dwedais di na ond pam nag wyt ti'n ysgrifennu llyfr dy hun felly es i ati i trio meddwl am be bydd yn cael ei gynnwys yn y lyfr a be bydd enw'r llyfr a pwy bydd yn gyhoeddi e. Felly llyfr i blant yw e, ond yn barod ni wedi darganfod bod pobl eraill yn mwynhau'r llyfr hyn achos mae'n addas i bobl sydd yn dysgu Cymraeg er enghraifft, yn dweud? Ydy. Ie, o'n i'n cobeithio i wneud e'n addas i unrhyw un oedd eisiau. Felly, beth yw cynnwys y llyfr? Beth ti'n meddwl sydd yn arbennig wedi cynnwys llyfr Adar Mawr y Plant? Mae yna dau dudalen am bob aderyn sydd yn cynnwys Llun gan Anfion Gwyn, Ffaith Fab, Yym, enw w Saesneg, like be ma nhw'n bwyta, yym, yr darn o barddoniaeth, misometer, a paragraff tua cant o eiriau am am yr aderyn ei hunan. Ac wrth gwrs, yy, o' ti'n sôn fan'na am y gwaith celf, ma'r gwaith celf yn wych yndyw e? Ydi. Yy, so Ffion nath wneud y gwaith celf, wedyn o'dd Olwen Fowler wedi cynllunio'r llyfr, a felly mae yna... mae'n edrych yn bert i ddechrau, yn dyw e? Ond cyn i ni sôn ambiti ffeithiau ffab 'ma de, achos 'na ti syniad arall sy'n y llyfr, um, rho enghraifft o un o'r ffeithiau ffab. Um, mae'r Drydoi'n gallu copïo synau um, anifeiliaid eraill fel cŵn, tylluanod a cathod, a hyd yn oed larwm can y car a ar y ffôn symudol. A wedyn, uh, ma, fi'n gwybod mae rhai ffeithiau fan hyn. Ydy'r Robin Goch, mae Robin Goch yn dod mewn i'r ardd fan hyn yn gyson yn diwedd. Ydy. Mae'r ffaith am y Robin Goch yn... Mae'n... Uh, pan mae pobl ar, arfer mynd o dan yr ddear i cael glo, oedd nhw'n meddwl os oedd aderyn gwyllt fel y Robin Goch yn mynd o dan y ddear efo nhw, bydd rhywbeth Bydd trychineb yn ddigwydd, a wnaethon nhw gweld y robin goch tri waith cyn i trychineb ddigwydd. Yn Senghennydd oedd hwnna, yndyfe? Ddim yn bell o, ddim yn bell o Gyffili. A geson nhw damwen mawr dan ddeiar fyna. Tymod, y ffordd nes i ddysgu am adar yn wreiddiol oedd oherwydd oedd yn hatgi i sef dy hen dat ci di, yn gwitho dan ddaear. Ac oedd pobl oedd yn gwitho dan ddaear yn a- yn arfer defnyddio caneri, cymryd yn aderyn dan ddaear i rhybyddio nhw os oedd yy nwy mîthên o gwmpas. Felly ffordd o'n nhw'n gwybod os oedd yna berygl oedd cymryd aderyn bach mewn caets dan ddaear a bydde hwnna'n rhybyddio nhw yy ac yn gweud os oedd e'n ddiogel neu ddim yn ddiogel i fentro ymhellach lawr y y twneli tywyll 'ma. Ac oedd dat ci hefyd yn cadw canaries, oedd e'n bridio canaries, a un o'r pethau mwyaf gwyrthiol fi'n cofio pan o'n i yn grwtyn oedd mynd gyda dat ci a oedd e'n dod i wy a'r cledr i law, jest yr eiliad iawn pan fyddai'r ciw bach yn ffrwydro mas o'r plisgil. Ac oedd Datgu, wrth gwrs, hefyd yn saethu adar ac yn dal adar ac yn y blaen, ond fe oedd y person nath cyflwyno fi i adar, felly mae diddordeb mewn adar yn mynd yn bell nôl uh, yn, y, yn y teulu. Um, ni wedi bod i edrych ar adar, wrth gwrs, nag ni, a beth yw'r trip gorau ti'n meddwl wnaethon ni wneud? Aethon ni yn esgomer lle mae llwyth o pals a maen nhw just pob man and os chi'n mynd ar y cwch chi'n gallu gweld cwarter yn hedfan, cwarter yn nofio, cwarter yn, yn lingdi longan ar yr creigiau a cwarter yn neud cymysgedd o, o'r holl rai eraill. Ac wrth gwrs dyma un o'r adar mwyaf poblogedd oherwydd Mae'n edrych yn ddoniol, yn dweud. Mae'n lliwgar iawn gyda'r y, y big yma, y siap triongl. Mae pob math o liwiau yn y big. Ac ar y tir, mae'n edrych tymac fel pengwyn yn dweud. Mae'r uh, adenydd yn fach iawn iawn. Ond a mae'n hedfan, gyda'r adenydd bach yn mynd yn gloi uh, iawn fel y derin y si, fel hummingbird. Ond unwaith mae dan y dŵr, na le mae'r aderin yma'n hedfan go iawn, yn dweud. Mae'n mae urddasol iawn dan y dŵr. Ydy. So p'un yw'r yy aderyn... P'un p'un yw'r adar eryll ti'n rili hoffi yy sy yn y llyfr? Dwi'n rili hoffi gweld y sigl digot oherwydd mae'n edrych yn ddoniol pan mae'n yn neidio wedyn mae'n siglo i gynffon a wedyn mae'n yn redeg ar draws yr yr llawr a hefyd chi'n gallu gweld y sigl digot bron yn unrhyw le chi'n gallu gweld nhw tu fas M&S a chi hefyd yn gallu gweld nhw yn Buckingham Palace. Felly, wrth gwrs, uh, chi'n sôn am uh, uh, M&S, uh, yn llefydd fel uh, mae, mae sydd parcio ac yn y blaen, yn y geia, maen nhw'n casglu, maen nhw'n dod i glwydo yn ei canodd. So felly, reit yng nghanol Cydydd yn heol y Frenhines, mi gewch chi'r uh, sigl digod. So un o'r pethau sy'n y llyfr fyd yw barddoniaeth. Mae peth o'r barddoniaeth yn arbennig o dda, os ga i weid. Pam fydden ni'n gweud bod y barddoniaeth yma yn arbennig o dda? Heri nes ti ysgrifennu rhan fwyaf ohonyn nhw. Ie, yeah, achos nes i ysgrifennu nhw. So, falle gewn ni cerdd fach cloi efe. So, dyma un o'n nhw, byddu'r y hebog tramor. Ac oedd hebog tramor, wrth gwrs, yn rhywbeth prin pan o'n i'n dechrau astudio adar, achos pla laddwyr. Ac oedd gymryd o wenwyn o gwmpas, oedd hebogiau tramor yn diflannu. Ond nawr, I ni'n cael hebog tramor yn hedfan drosto ni fan hyn yn yn Nghaerdydd, mae rhai wedi nythu ar neuadd y ddinas, a dyma gerdd nid gan fardd, ond gan dy dad, sydd ddim rili'n fardd. Edrychwch ar y clomennod yn gwasgaru, oherwydd yr hebog sy'n gloi fel Ferrari, yn gyflym fel roced, yn hedfan mor chwim, mae pob deryn arall yn edrych yn syn. Ni all motorbike wibio'n ffastach na hwn, fel saeth mas o fwa neu fwled o wn. Does ganddo ddim helmed na brêcs ar ei blu, ond mae'n mynd fel y boi, a dyna chi sbri. Nawr, un o'r cerddi nes ti cyfrannu i'r llyfr, nid cerdd yw e, ond ffindo geiriau neu enwe eraill am adar a trefnu nhw i siâp cerdd, on'd yfe? Do, o'n i'n ymchwilio am y G Binc a o'n i'n gweld bod y rhan fwyaf o'r enwau eraill am y G Binc yn odli, felly o'n i'n meddwl falle na i ysgrifennu'r cerdd yma amdanyn nhw.

Mae'n esbonio falle pam fod dy dad yn pwyso gymint, achos mae nid yn unig yn sôn am adar, ond mae'n esbonio bod ti rhai o'n hoff fwydi ddi, a beth fydde'r bwyd na ti'n meddwl? Doritos. Doritos, mae dad yn licio Doritos. So pan i ni'n mynd i dan bach wedi gwennol y glennydd, y Sand Martin, sydd yma ar y foment. Mae wedi hedfan yr holl ffordd o Africa i fod uh, o gwmpas afonydd uh, Cymru a chi'n gweld nhw lawr y uh, bae Cadydd. A wedyn bod nhw'n hedfan, wel yn Seisna yw e, yn hedfan yr holl ffordd nôl wedyn i, i Affrica. So felly dyma uh, y gerdd, mae'n edrych fel englyn, ond nid englyn yw e, achos fi ddim yn gwybod sut i sgwennu englyn, mi gadw hwnna i feirdd go iawn. Fel mae dad yn hoffi bwyta Doritos, mae'r ma wennol fach yn bwyta mosquitos. Ac yna gwledd o gler i de, dyna chi fwydlen od yn de. Mae'r llyfr yma wedi cael y derbyniad y da iawn achos um, mae yna lot o bethau ynddo fe. Hynny yw, dwi'n lyfr enfawr er mwyn cael ei weid bod yn uh, lyfr adar mawr y plant. Ond er enghraifft, un o'r pethau sydd yn y llyfr yw misometer. So beth yw pwrpas y misometer? Pwrpas y misometer yw i ddangos pam sy'r o'r flwyddyn gallech chi fynd i weld yr aderyn neu pa amser bydd fe yng Nghymru oherwydd hyd, um, fel arfer chi ddim yn gweld weld pa amser o'r flwyddyn gallu chi mynd i weld e, felly dydych chi ddim yn gwybod os bydd y fe yn eich gwlad chi neu ddim. Mae'r mis ometr yn rhywbeth, nid cael y ffeithiau ffab, ond hefyd mae yna enwau eraill ar gyfer Bron pob aderyn. Mae yna gyfoeth o enwau, yn dos. Uh, cyn i weld, na jyst pigo'r un um, heb uh, Will Menton gormod. So, cyn i weld nawr. So, dyma'r dringwr bach, y tree creeper. Maint na, sydd yn dringo cod, fel mae'r enw'n sgrifio. Ond mae yna mwy o enwau yn, Gymra yn Gymraeg. Cropiedydd, Crepiannog ac Aderyn Pen Bawd. Aderyn Pen Bawd yn awgrymu bod e yr un seis â Phen Bawd. Mae yna rhai adar sy'n llai hyd yn oed na'r dringwr bach. Beth yw'r aderyn lleia ym Mhryden? Y dryw eirben. Y dryw eirben, a ni'n edrych ar y ffaith yna, neu efallai bod ti'n gweithio fi cyn bod fi'n ffindo fe. Beth yw'r ffaith fab am y dryw eirben? Mae'n pwyso tua'r un maint â pump ceiniog. So, darn bach pump ceiniog sy'n darn bach o arian, ond mae'n pwyso yr un peth â Duw Airben. So, Duw Airben yw yr aderyn lleia yn y llyfr. Pwy, p'un yw'r aderyn mwya yn y llyfr, a felly yr aderyn mwya yng Nghymru? Yym, Can you roi cliw? Chi'n gweld nhw ar lynoedd ac ar y fonydd. Fi'n credu falle'r creir. Mwy na creir glas. Mae creir glas yn dal iawn. Yn... Um... Lle'r alar ddof. Ydw fe? Ie. Ac oedd yr alar ddof wedi dod i Bryden mae'n debyg, na, allwn ni ddim gweud bod yn y ffaith, ond pan oedd y brenin Richard yn ymladd y croesgart, oedd yn teithio mor bell ar y dwyren canol ac yn blaen. Nath e ddod nôl gyda rhai o'r uh, al, uh, elyrch yma, a rhyddhau nhw, nhw'n dod i nhw flaen plastau a llefydd crand ac yn y blaen. A felly, mae wedi lledaenu nawr i fod yn y derin gwyllt, ond mewn gwirionedd, y derin dof oedd uh, yr alarch uh, cyn bod e yn, uh, yn uh, lledaenu. So na'r Ydy'r un lleia, y dryw eirben, ydy'r un mwya, um, uh, yr alat ddof. Pyn yw hoff ydy'r un dad? So'n siŵr, mae'n y llyfr ydy? E? Na, mae dwi'n yn llyfr. So, so ni wedi cael hoff ydy'r un dad yn y llyfr. Beth yw e? Yr er, um, Manx Shearwater. Manx Shearwater, adar drycyn manaw. Pam nes ti benderfynu ddim cynnwys hoff ydy'r un dad yn y llyfr? Oherwydd mae'n anodd â chi weld na phopeth arall a dwi'n trio cadw e, mae'n dweud llyfr adar mawr y plant felly mae rhaid i i uh, bawb gallu weld e. e a mae'r aderyn dricon manaw'n um, really anodd i weld oherwydd mae o dan y dŵr. Dan y dŵr a hefyd mae e ond yn ymddangos ar ynysoedd Yn y nos, os mae'n nythu ar y y ynysoedd fel Sgomer a Sgogwm a Ynys Enlli a Ynys Dewi yn Sir Benfro, ond dim ond yn y nos maen nhw'n dod nôl i'r sir, felly yy fel wyt ti'n esbonio, mae un rheswm da ddim i i i i gynnwys y llyfr gynnwys yn y llyfr yma, sydd yn lyfr ar gyfer pawb, achos petai rhywun yn defnyddio'r llyfr yma dros gyfnod o flwyddyn, a mynd i'r goedwig, a mynd i lan môr ac yn y blaen, Mwy na thebyg bydde 'na siawns go iawn o weld y, y 50 yn eri ni. Ie, na'r, na'r syniad? Beth fi ti'n ymateb i'r llyfr? Um, Oedd i'r gwerthu'n dda? Oedd e'n rhif tri yn y gwerthwyr gorau'r mis cyntaf, a rhif fi'n am y ddau mis wedyn. So, dechrau'r flwyddyn ar ôl Nadolig, oedd e'n rhif un yn y siartiau am ddwy fus. A odi wedi mynd nôl mewn i'r siartiau nawr? Ie, yeah, um, yn mis Mai oedd yn rhif 5. Yn mis Mai oedd yn rhif 5. Odi llyfrau dy dad yn y siartiau yma o gwbl ar y foment? Gydyn. Na. Um, odi ni'n mynd i cael gwybod faint o gopiau uh, o'r llyfr yn ti wedi gwerthu cyn bo hir, ac odi hwnna'n mynd i wneud i dad lefen, ti'n meddwl? Dim lefen, na. Neu jyst llenwi lan gyda hapusrwydd a balchder? Uh, ie, yeah, hapusrwydd a balchder. Nawr, un o'r pethau sy'n ddiddorol yw, um, ers i'r llyfr yma, ni wedi gweld bod pobl eraill yn defnyddio'r llyfr. Ni wedi cael lot o negeseuon a phobl yn gweud bod nhw'n defnyddio'r llyfr. Gweithio fi wyt hwnna a siwr mae'n gwneud i ti dimlo? O'n i wir ddim yn meddwl bydd uh, gymaint o bobl yn brynu e, a nawr dwi'n Fi'n cael negeseuon ar Twitter yym o fy nhad a nhw'n dweud id gymaint maen nhw'n hoffi'r llyfr a maen nhw 'di prynu'r llyfr iddyn nhw neu yw ry- i rywun arall a ma'n neud fi teimlo yn falch iawn fy mod i wedi creu yy rhywbeth sy'n neud pobl arall yn hapus. Ni hyd yn o'd wedi cael ambell i fideo nag 'yn ni le ma' pobl yn mynd i'r ardd ac yn gweithio ni beth maen nhw wedi gweld yn yr ardd a dysgu henwe nhw oherwydd darllen y llyfr yma. Do. Pwy oedd... Um, uh, pan o'n i'n uh, uh, dechrau paratoi llyfr yma, a wnaethon ni eistedd yn y swyddfa, mynd trwy lot o lyfrau a cael uh, choli a Will Menton am, am, am uh, lyfrau. Ges ti gyfle i mynd i siarad gyda rhywun sydd yn gomediwr, ond do, Bill Bailey. Ac oedd e wedi sgynnu llyfr i hunan, yn doedd? Do. Bill Bailey's Book of Odd Birds, neu British Birds, neu rhywbeth yn larwyd. A oedd e yn gwahodd pobl i ofyn cwestiynau, fel fi'n neud gyda ti nawr. Ac oedd yna gynulleidfa mawr, oedd bwyty mil o bobl na, rhaid? A ti'n ishte lawr y ffrynt a wedyn o tishe gofyn cwestiwn i Bill Bailey a dest ti lan a cwestiwn rili dda a oedd e fel gwers i fi ambwti sut i ofyn cwestiyne i bobl erill. Beth oedd y cwestiwn a fynest di Bill Bailey? Umm what is your least favourite bird? A beth oedd i beth oedd y aderyn oedd e ddim yn lico? Y gwydd Canada. A pam oedd e ddim yn lico gwydd Canada? Herwydd ma nhw'n fel yn yn mynd pob man a maen nhw'n nhw ddim yn neis iawn i, i bobl. Uh, I ni'n siarad fan hyn achos mae pobl ffili mynd i tafwyl eleni, maen nhw'n ffili mynd i cyd gasglu dod at gilydd. Ond petai rhywun yn mynd i tafwyl, gweda bod tafwyl yn digwydd yn y, yn y castell, os ti'n mynd bron o unrhyw gyfeiriad tuag at y castell yng Nghydydd, ni wastad yn mynd ar draws parciau neu aberffaith i croesi'r afon ac yn y blaen, A felly un o'r pethe sydd yn bwysig yw bod ti'n medru gweld rhan fwy o'r adar yma jyst wrth gerdded i ddigwyddiad fel Tafwyl neu cerdded i'r Seddfod neu jyst uh, gweld pethau yn yr ardd. So ni yn yr ardd, gweithio ni wedi rhai'r pethau sy'n y llyfr i ni, ni medru gweld yn yr ardd pob dydd. Rydyn ni'n gallu gweld adar y to, Nico, Robin Goch, a mae, mae gymaint o wahanol fel yym colomenod a gwylanod a felly chi'n gallu gweld fel llwyth o adar heb hyd yn oed mynd mas o'ch tŷ. A beth sydd yy yn un o'r pethe mwya doniol ne' difyr ambyti adar y to sy'n digwydd pan ni edrych mas o'r ffenest? Ma' nw'n hoffi cymryd bath a mewn y mwd felly ma' nw'n... Bath mewn mwd? Bath mewn baw? Dyw wnna ddim yn cadw nw lan, odi e? Maen nhw'n maen nhw helpu glanhau eu adenydd, felly maen nhw'n nhw'n um, symud yn gloi o gwmpas y mwd a felly maen nhw'n glanhau. So ni'n gallu clywed adad y tôn ar, mae lot ohonyn nhw ar y foment. Ac er bod ni mewn cyfnod anodd, un o'r pethau mae pobl nawr yn gwerthorogi yw, mae'n dawel, right? so ni yn medru clywed adar lot mwy achos does dim rhy ceir a lorïau ac yn y blaen, felly mae'r mae byd lot fwy tawel. Ac yn y bore, bwyty deg munud i chwech, ar ôl Côr y Wig, ar ôl i gyd o'r adar canu, y peth sy'n dihuno fi pob bore nawr yw y gnocell yn bwrw coeden dros y ffordd. Byddwn ni byth yn clywed hwnna yn y gorffennol, ond nawr i ti medru clywed e achos mae natur yn cael cyfle i anadlu, achos mae llai o lygredd ar y foment, a oherwydd does dim gymaint o sŵn, Ni'n medru gwerthfawrogi i cael nhw a'i sŵn nhw fwy. A felly er bod yn gyfnod anodd, mae e hefyd yn gyfle i, i fwynhau natur a beth ni wedi bod yn wneud yn yr ardd yma yn ystod y cyfnod yma. Pob dydd. Rydyn ni wedi bod yn dod mas i weld faint mae popeth wedi tyfu a faint yn fwy o blanhigion sydd wedi blodeuo a ni'n pigo'r ffrwythau ni wedi tyfu a ni hefyd yn chwynnu. A hefyd, cwpl o flynyddoedd yn ôl, wnaethon ni creu uh, pwll dŵr, na fe, uh, ar gyfer uh, bywyd gwyllt. Siw mae hwnna'n gweithio? Mae ganddo ni brogawod sydd wedi tyfu. Sawl broga sy'n ar fwy? Ni'n ni, ni um, rechno? O leiaf pedwar. Yeah. Ar, a mae ganddo ni um, dragonflies a damselflies. Ie, yeah, so mae, mae rheini dyn ni. Um, so, dyw e ddim yn cymryd lot, achos er enghraifft, mae dyn ni flodau, right? mae dyn ni flodau ni wedi plannu, ond hefyd, mae dyn ni hefyd uh, uh, chwyn, a mae pobl yn gweud taw chwyn neu blodau yn y lle anghywir. A mae natur yn gwerthrogi tyma fach y chwyn, nag nhw, achos ar rheini mi fydd uh, pili palod ac yn y blaen yn, yn dod. Gyda. So, ti wedi gorffen y llyfr yma nawr. Um, Unrhyw syniad ambwyty llyfr arall? Ti'n dechrau meddwl am lyfr arall nawr bod ti wedi pwsio fi mas o'r ffordd fel awdur mwy llwyddiannus y, y, y tîm yma? Um, dwi ddim yn hollol siŵr beth fi'n mynd i wneud nesaf, ond dwi yn gobeithio i wneud llyfr arall i gymryd hir. A hwnna yn dechrau ffurfio. So felly gyda hwn ti wedi dechrau, os ydych chi gyrfa fel awdur neu dim ond pob hyn a hyn pan ti'n really, really, really eisiau llyfr, Ti eisiau uh, wneud hynny? Dwi ddim yn hollol siŵr oherwydd dwi ddim hyd yn oed yn, yn ysgol uwchradd eto. Okay. Mae'r llyfr yma yn Gymraeg. Mae diddordeb dy ti mewn bywyd gwyllt. Pwy mor bwysig yw e bod hwn ar gael yn Gymraeg? Mae'n bwysig iawn iddo fi oherwydd dwi wedi tyfu lan yng Nghymru, dwi wedi tyfu lan yn tu llawn Gymraeg, dwi wedi tyfu lan mewn ysgol Gymraeg. A dwi wedi i siarad Cymraeg fy holl fywyd. A pam yn bwysig mae Tafwyl yn calendr yr iaith Gymraeg? Mae'n pwysig iawn oherwydd dyna un o'r llefydd chi'n gallu mynd i siarad Cymraeg a dathlu bod chi'n gallu siarad Cymraeg ac a just dathlu llwyddiannau pobl eraill dros y flwyddyn. Felly, um, dyma nifer natur yn Gymraeg mewn tafwyl sydd yn digwydd ar-lein ac ar sgriniau pobl eleni, gan edrych mlaen at y flwyddyn nesaf. Cyn i ddiolch i Tafwyl am y cyfle i drafod y llyfr, a ga i fel tad sydd fel bylŵn o falchder llongyfarch ti ar wneud cyfraniad bach i'r iaith Gymraeg fel mae Tafwyl yn wneud i'r iaith Gymraeg yn flynyddol, a ciwn ni obeithio blwyddyn nesaf Byddwn ni'n medru mynd i Tafwyl a cael hufen iâ a grindo rhai o'r bandiau gore yn Gymraeg. A beth fydd Dad yn yfed yn Tafwyl? Cwrw. Cwrw neu cider, ti'n meddwl? Cider. Fi wastad yn edrych mlaen i cider yn uh, Tafwyl a gobeithio gewn ni gyfle i ffindo mas os mae pobl eraill wedi cael hawdd hint i ddysgu mwy am natur oherwydd llyfr adar mawr plant. Felly, Oddi wrtho i, John Gower, sydd hefyd yn cael ei ddisgrifio fel dy dad yn y tŷ yma, ga i ddiolch yn fawr iawn i ti, Onwy. Diolch.